Kumoro mora ma intie mar waki e winjo weche manyien neno mar adimba en an jalendo mari Alex Mapangala. Mokwongo wachako gi weche mag pur kuma bende wabiro bedo kwa tudore gi MC Omari Nas ma bende en lipota marwa ka en e gwenge mag Siaya ma bende biro bedo ka tudore gi jopur mag nyim mondo mi gikonwa kaka weche mag nyim chalo e gwengego.
Oh, erokamano ahinya Alex Mapangala, awinji makare ka an e gwenge mag Onagi kendo adwa wuoyo gi jopur kaendi nikech kaka ung'eyo pur mar nyim osedok chien ahinya kata malo mang'eny. Omiyo wan gi jopur kaendi wadwa winjo ywakgi to gi kaka wanyalo konyogi mondo wachier pur mar nyim. Ka batha kaendi an gi japur, baba iluongi ni ng'awa? Iluonga Profesa Matanya Kolongo Sinato, the table Aorore, Noboro Ngelanje. Eh. An ajapur. To magi nyithindi koro. Ma jaoda ema timo. Yeah. Eh, gima osakonya en pur. Uh-huh. An apuro gik moko ariyo. Yeah. Apuro nyim to gi kal. Kendo gima dodhina kabisa maber kabisa gi sani en kal. Kal ji madho nyuka. To gik ma koro sani hinya ahinya ka sirikal, madakwa sirikal mondo okonya. Gigi kapuro kama pure makonya. Neno ka nyathini an go ka gi min gi. Ok wane ngima maber ahinya dala.

Mani gima nyithindo gi be chamo. Mana kamano nyakwara mogi adok e studio endo apa ni winjo maler kaka japur marwa owacho iluonge ni Profesa Mata owacho ni nyime kethore. Ero kamano Alex Mapanga. Awuok kachiel kachiel kendo achomo gwenge mag chula adhi e chula Ringiti ma bende wabiro bedo kwatudore gi E pota marwa MC Omari Nash ma bende nie chula kuro endo mabro nyisowa chal mar weche kowuok e chula. MC Omari Nash ageno ni winja maler kendo wanyalo tudore achiel kachiel kowuok e studio.
Erokamano ahinya Alex Mapangala winji makare kendo ka sani endi to an e chula kendo apani king'iyo ng'eya kaendi inyalo neno jok mopogore opogore momako beach ma kaendi endi. E batha kaendi an gi beach leader ma kaendi odhi konowa nyinge gik ma gineno to gi kuonde ma sirikal nyalo donjore mondo wachak wajiw e, dho nambwa malolwe kaendi. Kokamano wadhi dhi achiel kachiel e nyinge Jatelo iwacho ni iluonge ni ng'awa? An giluonga ni Ogina kendo an kaka Ogina an e beach leader ma chula ka endi. Oh, in e beach leader ma ka?
An beach leader ma chula ka. Mm. Asebedo beach leader ka sani koro mwaka mara ma koro mwaka na marumo ni mwaka ma piero ariyo. Uh -huh. Sida ma wan go e dho nam ka wasebedo ka wan gi chandruok

to riw gi remba. Omiyo sani chundwa ni duong' ok en ka chula machon. Sani chundwa ni duong' ok en ka chula machon. Omiyo mine ywak ka nomena kethore. Wan gi meli achiel kende. To meli achiel mane okelwa kani kodhi loka to duogo bang' dweche bang' wige ariyo. Bang' wige ariyo omena kethore rech bende walewogo ka. Omiyo chundwa ni duong' awadwa ni mondo wabed gi menda di. Menda ariyo. Awadwa menda achiel mondo wabed gi menda di. Menda ariyo. To menda ariyo kwa bedo go to namwa ni biro riere ti. Nikech sani koro chundwa ni duong'. Opogore gi machon ne pod chon wapogo. Kamano. Omiyo an kaka bichi lida makawo gina awacho ni mondo kaber Sirkal okonyowa mondo tij nam oting' malo, tij nam owedok piny. Wan mane kaka nyalo wacho kaka an bich lida maka nikech ok adwa na wach weche mang'eny. Eru kamano ahinya
mana kamano nyakwara mogi eh, mano beach leader ma chula ma kaendi kendo apani winjo kaka owuoyo back to studio alex mapangala jalendo mari en reporter mari en mc omari nash
Erokamano ahinya MC Omari Nash kanie gwenge mag Siaya ikonowa kaka jopur mnene kono jopur mag nyim nyaka Ramogi Jwang' kaka iwinjogi in gi ywakgi koro wawuok achiel kachiel e pur mag nyim wadonjo e pur mag niang' kuma bende wabiro bedo kwatudore gi ripota marwa kanie gwenge mag Kabuoch MC Owidhi Nyarombo ma bende biro biro konowa kaka pur mar niang' chalo kaka bende chal mar kor lwasi bende chocho pur mar niang'. Nyakwa Ramogi Ajwang' wabiro bedo ka tudore kode e nyere machuok mabiro goyo.
Erokamano jalendo marwa Alex Mapangala. Ripot mayudo e log tich mara kaluwore gi weche mawuok e Ndhiwa en ni koth machwe masani ma kidhuku kidhuku oketo lwasi ma Ndhiwa ok ni kare e yore mag eh, dongruok kata ma kor gweng' gi pur ma nyasani kaluwore gi kaka jogweng'ni odak. Wach ma wuok sani ni jowa ma Kabuoch wacho ni kaluwore gi koth ma kidhoko kidhoko, Kabuoywa ka ng'ich ma onge gimoro amora minyalo tim sani. Kendo joka buoch wacho ni kabuogi ng'ich maonge gimoro amora ma sani nyalo timore ma gikwayo sirikal ni ka nyalo donjore kati ongede ma nyasani mag duve mondo miri ong'i kaka konyo kabuoch to kendo gima gisirogo ma sirikal giwacho ni oyworgie en ni mondo golnegi kafiu oko mondo chwo oduog e ot kaka ne duogo chon jogi donjo e ot chon omiyo miere onge kwe dala ka dala nitiere birth rate man malo kendo icho kuot matamre gi nono. Mane gima jogi ywago kendo ok anyal weyo ma ok awacho. Ne jalendo marwa Alex Mapangala.
Erokamano ahinya lipota marwa mawuok e kor gwenge mag Ndhiwa, MC Owidhi Nyarombo kuom lipot ma bende imiyowa kanyo ero kaluwore gi pur mar niang' kod chal mar kor lwasi e gwenge. Nyakwar Moge Jwang' mago weche mawuok e chulago bende matieko weche mane wan godo e lak sechegi e yono mar adimba. An jalendo mari Alex Mapangala. Tut, tut, tut.